Moien, mäin Numm ass Catherine Molitor, dat ass mäi Partner, de Serge Baustert. Mir gi gären am Summer an d'Vakanz, mee mir hunn nach keng konkret Idee wouhin. Kënnt Dir eis do vläicht hëllefen? Ganz gär, Madamm Molitor. Hei ass zum Beispill eng flott Rees am Summer mam Fliger an Amerika op New York. Nee, Amerika, dat ass ze wäit, do war ech schonn dacks.
Kee Problem. Interesséiert Dir Iech da villäicht fir eng Rees an Italien? Nee, do ware mer d'lescht Joer. Oder vläicht eppes a Spuenien? Jo, selbstverständlech. Wëllt Dir gär op Mallorca fléien, op Barcelona oder op Madrid? Barcelona fannen ech eng gutt Iddi. Do war ech nach ni. Nee, ech och nach net.
A wéi wëllt Dir dann dohinner fueren? Mam Auto, mam Zuch oder mam Fliger?
Ech fueren net méi gär mam Auto. Op den Autobunne sinn iwwerall Radaren oder et steet ee stonnelaang am Stau. Ech si fir de Fliger. An du, Catherine? Jo, ech och, awer nëmme wann et en direkte Vol ass. Ech wëll keng Tëschelandung. A wéini wëllt Dir op Barcelona fléien an zu wéi vill Persounen?
Just mir zwee, mir hu keng Kanner an och keen Hausdéier. Ech proposéieren Enn Juni oder Ufanks Juli. Wat mengs du, Catherine? Éischter Mëtt Juni, dann ass et vläicht e bësse méi bëlleg an da komme mer Enn Juni nees heem. Also si mer ronn zwou Wochen zu Barcelona. Dann hu mer och gutt Zäit, fir alles kucken ze goen. An der Rei. Hei hätt ech e Vol direkt vum 12. bis de 26. Juni. Wat fir Deeg sinn dat, wann ech gléck? Ech soen Iech dat direkt. Ee Moment. De Fliger flitt freides moies um fënnef fir hallwer zwielef fort. an e kënnt um fënnef fir hallwer zwou zu Barcelona un an Dir kommt dann e Freideg de 26 Juni nees heem. Da flitt de Fliger um hallwer véier fort an e kënnt um hallwer sechs hei zu Lëtzebuerg un. De Vol dauert also all Kéiers ronn zwou Stonnen. Ganz gutt, domat sinn ech d'accord.
Wëllt Dir Economy oder Business fléien? Economy.
Oh, ok. Den Aller kascht an der Economy 78 Euro a 50 Cent an de Retour kascht 84 Euro a 60 Cent pro Persoun. A wou schlofe mir zu Barcelona? Wëllt Dir léiwer an engem Hotel wunnen oder wëllt Dir léiwer e klenge Studio lounen? An engem Hotel.
Ok, mat Vue op d'Mier, mat enger Schwämm. Wëllt Dir villäicht och en Auto lounen? Oh, mat Vue op d'Mier an och mat enger Schwämm. Nee, nee, mir loune keen Auto zu Barcelona. Mhmm. Jo, ah, dann hunn ech hei genee dat Richteg fir Iech. Dësen Hotel läit direkt um Strand an en huet och eng eege Schwämm an esouguer e Fitness-Zenter. Den Hotel huet och e Shuttle-Service, dat heescht, si kommen Iech op de Flughafe sichen a si féieren Iech och nees dohinner zeréck. Super!
An wat kascht deen Hotel?

E Standardzëmmer mat zwee eenzelne Better, wann ech gleeft. Ok, jo, dat kascht da 4.026 Euro. Mam Aller Retour fir zwou Persoune si mer bei ronn 4.350 Euro. Wat mengs du, Catherine? Dat sinn zwar vill Suen, mee ech mengen, dat gëtt bestëmmt eng flott Vakanz. An och hei, Madamm Schneider, mir reservéieren de Fliger an den Hotel Barcelona. Mir kommen. Au revoir.
Auf Wiedersehen. Au revoir. Goodbye.
Adios.